nake karangũ wa maraya ndonagio ndirũrie nĩ gwĩka atĩa nĩ gũtirũria niĩ nĩithĩte harĩa hurũkĩte ngenete na arata akwa nĩguo karangũ akĩnjĩta kwenda kũrĩa ũrori thaka wa njeni hanini mũthenya ũmwe ndĩ na ikuru nĩ ndaiguire rwĩmbo rwaku ngĩigua mix yaku na ngĩmĩenda mũno waithaka na ngĩra mũrata wakwa wĩtagwo wakure wa naivasha hey, kidogo wewe hey, stop wewe nyamasa ngĩra mũrata wakwa wĩtagwo kara etagwo wakure wa naivasha he mwanake waumĩra bũrũri-inĩ ũyũ na nĩ araina wega mũno na ũngĩkona mũrĩithi kana mũthĩnji akĩmenya ng'ombe noru ũmenye nĩ noru ithe tiguo ĩno nĩ ng'ombe noru gĩkoyo-inĩ gitũ ũrĩa gũkwĩra nĩ atĩ mwanake kĩharo gĩkĩ gitũ kĩa ũini kĩ mathĩna maingĩ mũno tondũ ũini ũgucagia thũ na ũkagucia rata he mũndũ ũgũraga rwĩmbo rwaku akagũra mbia akarĩha mbia athiĩ arũthikĩrĩrie agĩetha ha gũkũrutia nĩgetha akũmene na akũhũre kũrĩ mũndũ ũrũgũraga tondũ wa gũkwenda atĩ kaba ona atige kũgũra mũtu wa ciana ciake agũre rwĩmbo rwaku nĩgetha akarũthikĩrĩrie tondũ nĩakwendete waithaka ũini witũ ũhana thamaki ĩ maĩ-inĩ nyoni ya rĩera-inĩ nĩ yendaga kũmĩrĩa hũrũ nĩ yendaga kũmĩrĩa na kĩhĩ na mũtegi maikarĩte harĩa hũgũrũrũ-inĩ makĩmĩtega no ngai mwene kĩheo nĩ arĩithagia mũndũ ngũkũhoera ngai wakwa na ngũrathimĩre ngai wakwa ũrĩa watũmire nginya ngũretagwo korwo thĩna nĩ kabuti hĩndĩ ĩyo nĩ tene rĩrĩa ndaranagĩra ndiamenyaga ngũinũka kũ ndiamenyaga ngũrĩa kĩ ĩgĩcoka ngĩnjiguĩra tha ngĩina kĩgũtha ĩ volume 6 ngũina ndĩna tha nyingĩ yarĩ volume volume ndainĩte volume ithano gũtarĩ mũndũ ũrakũmenya njugaga atĩa nginya ngamena wĩini wakwa na icio waire nyĩmbo icio na ngũrĩa ithe kũndũ ũmwe

ndainategũtha ũmena ndainategũtha aya makĩmenya rĩu aya nĩo ndĩaga aya nĩo nyuaga aya nĩo ũtonga wakwa aya nĩo mathikagĩrĩria nĩo marũaga mbara ciakwa ngai wakwa ũrĩa watũmire nyina ndĩna mĩaka ĩyo nĩwe ndakũnengera tha ici aroe mbara ciaku cio ciothe mbeca nyingĩ itiumaga kwa mũndũ ciumaga andũ-inĩ gĩtĩo kĩngĩ itiumaga kwa mũndũ ciumaga andũ-inĩ kwendwo nĩ andũ gũtimaga kwanyu no makũmane othe

ũngĩkaigua biribiri nĩ yarũra irio-inĩ ciakome na irio nĩ biribiri ĩkerire ruta irio icio ũthime ingĩ wĩkĩraga biribiri kanini nĩguo ũru wa mũndũ ũyũ nĩatige kwambwo naguo wega wake nĩ ũmũhumbĩre tondũ gũtirĩ mũndũ wa ũrathimwo mũcere kauga atĩrĩrĩ thimĩra biribiri na wĩkĩre kanyama mauga thimĩra nyama na wĩkĩra maica-inĩ maitũ gũtikaka biribiri no no ithuĩ nyama

bas ngũkĩte kuona waithaka ndĩmũigũra ndĩmũmĩrĩrie ndĩmwĩre maũndũ maku nĩ makagĩrĩra thutha-inĩ ndigũkĩte kũina no nĩ mũĩ nĩ nyinaga waithaka ndainũkarĩ